Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin mai pawl ka rawn kang leh dawn a, tun tuma mai pawl ka rawn kan dan tur hi. A tui em em a, Siam harsa lova awlsama, nangni pawn lo siam ve ula tuin lo tih ve ngei ka beisei. Ka channel min hlutsak a, min subscribe tute leh ka video min ensak thin tute zawng zawng chunga ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh e. Maipawl hi a lai takah kan phel phawt anga chuan a mu vel kha kan paih phawt dawn a ni. A vai hian ka siam dawn a, a pum hi lian lem lo va, a la chang lutuk lo va, chuvang chuanin a mute hi han lak chhuah kha har deuh vangin tih hian chem tia in kan zai kual a, lak chhuahnawm zawkna turin. a nghet tha reuh lutuk a chem tia kan zui kual hnuah pawh hianin lak chhuah hi a har reuh khawp mai a mu hi. Tihian a mu chu kan lo la chhuak zo ta vek a, mahse ka duh ang tawkin a chhung te hi a la fai tawk lo va chuvang chuanin ziah kurin kan ziat leh thuak thuak a, ka ziahna hmasa kha chu ka paih a, tuna ka ziah thar leh hi chu ka siam tawh dawn a ni. Ka peih tawh dawn lo va ti hian Ziahkur hian hetia ziah hianin a awlsam a chuan a lang mawi duh bawk a, hetia kan ziah hianin pan lutuk lo khan kan zu zia tang a, pan lutuk lo han tih khan amah kan ziah kha ni lo in maw? Khutah a kawr a kawr si riat khan kan zu ziat lo vang ka tihna a nih chu. Ka sawi tum chu in hrethiam tho ang ka ring. Kan ziah zo ta a, hei tih hian bowl ah ka dah chhuak a, a var tha sar sar khawp a, a tui hnai khawp mai. Chuan tomato chansa bowl ah ka dah bawk a, purun sen chansa leh hmarcha pui chansa ka nei bawk a, ti hian gas kan on ang a, kan kan na tur thir bel kan chhuang tawh ang. Kan thir bel chhuan a lo hul that hunah tel kan leih lut ang a, tam lutuk lo kha. Kan tel chhuah la lo hmui hunah purun sen chansa kha kan thlak ang. A vaiin kan thlak nghal vek ngang a kan purun sen chansa kha. Purun sen hi pum lian ve deuh hlek pum hnih ka hmang a, chuan purun var leh sawhthing den sawm sa tlem kan thlak ang. Tha deuhin kan chawhpawlh anga tihian minute khat vel kan lo kang phawt ang, purun sen hi tlemin kan kang vuai ve deuh dawn tihna a nih chu. Minute khat vel kan kan hnuah red chilli powder kan thlak ang. Red chilli powder hi fian te khat ka thlak a, red chilli powder hian a ti thak deuh ser ser dawn a, khami a thak ser ser kha kan duh loh chuanin red chilli powder aiah hian ai sen te pawh kha kan hmang thei a, masala dang kan duh zawng te pawh kan hmang thei a ni. Chuan meat masala fian te khat ka thlak leh bawk a. Tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Tomato kan chansa kha kan thlak ang. Tha deuhin kan chawhpawlh leh ang a. Tha deuha kan chawhpawlh hnuah khan hmarchapui kan chansa kha kan thlak leh ang a. A thak kan duh loh chuan ka sawi tawh ang khan hmarchapui te pawh hi kan thlak lo mai dawn nia. kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se a thak leh thak lo kha chu ti hian kan chhin anga a khat tawk in kan chawk let leh thin dawn nia tlem in tomato hi kan kang zawr deuh hlek ang a zawr kawi lutuk kha chu ngai kher chuang lo va tian a kan kan zawr deuh hlek hnu ah hian in kan mai bual ziah sa kha kan thlak dawn a ni kan duh chuan zawr tha deuh pawh khan kan ti thei tho a kha kha chu keimahni duh dan dan ni se la ti hian. Maipawl kha kan thlak anga tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Maipawl hi hetia a ziah a ka ziah ang kher loh pawh hian in duh chuan sin te te pawn in chan thei a, kha ka chu nangmahni duh dan dan ni se la. Kan duh ang tawk a, kan chawhpawlh that hnuah hian in kan chhin anga a khat tawkin. Kan chocolate leh thin dawn nia chuan ka tir lama kan sawi tawh ang khanin ka channel min hlut sak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te in awm anih chuanin khawngei min lo subscribe ve ul a, like leh comment te share te pawh kha theih chuan min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. A ti hangtui zual turin chicken powder tlem kan thlak ang a, chi a al tur tawk kan al bawk ang. Chicken powder kha chu kan duh han dan a zir khanin kan thlak hlemin kan thlak tlem thei a, kha kha chu keimahni thu thu ni sela, kan duh dan dan ni sela chuan chicken powder kha kan nei remchang lo a nih pawn thlak loh pawh hianin. a hang tui lutuk tho a ni. Mawii pawl hi chu amah hi a hmui hrim hrim a, a hmui vawng vawng a ni, mah hrim hrim pawh hi tlak te pawh hianin a tui ka tia chhum han te pawh hianin a hrizel em em bawk a chu bakah. Tihianin hei a lo zawr tan tawh a chuan mawii pawl in tui a pai te pawh kha a lo chhuak tan tawh a, hei tui engmah kha kan la leih lova, mahse tui tlem tlem a rawn awm a ni hei amah. Mai Pawlin tui a pai kha tlem tlem a rawn chhuak a, tihianin tui nei kan duh loh chuanin a kan thlak tur dang kan thlak duh zawng te, Dania emaw, Bahkhawr te, Pu Run Hnah te pawh a ni ang, khatiang te kha kan thlak ang a, kan suan thei tawh a ni. Mahse tui tlem ka leih dawn a. Tui hi amah a tui kha tlem a lo chhuah ve tawh bawk avang khan leihnem a ngai lo va, no khat leh tlem ka lei a tui hi. Mi a tam lam kha chu keimahni'n a tui kan duh tam deuh kha chuanin kan leihnem thei a, kha kha chu keimahni thu thu ni sela ti hian kan chhin a, sauhma zawkna tur khanin hei a lo sau ta bawrh bawrh a. a tui hmel tawh ti rau u, a hmel te pawh hi a rawng te pawh hi hei a mawi sar sar tawh lutuk a nia. Kan chawk let thuak thuak a, kan duh ang tawk in a lem tih te kan tem ang a ti hian chawhmeh hi chu tem te hi ngai ve thin a nia, a tui leh tui lo kan hriat na tur chuan in. Hian kan suan dawn hnai tawnga kan suan dawn hnaih lampangah hianin a rim tithiang zual turin Pu Run Sen hnah chansa kha kan thlak anga, Pu Run hnah thlak hianin a rim hi a tithiang duh ka ti a, chuvang chuanin Pu Run hnah hi kan thlak a, Pu Run hnah hi kan neih rem chang lo a nih kha chuanin a aiah khanin Dania te Bahkhawr te pawh kha kan thlak thei a ni. Purun hnah kha tlem kan thlak belh leh a, chuan chhawhchi kan hmui loh tlem kan phul ṭhet ṭhet dawn a ni. A chungah hianin chhawhchi kan thlak lehna chhan hi chu a tihangtuia a tihmuitui zual bawk a, tichuan mai pawl lo hmui sa nen khan a hmuitui em em a ni hetia inchawhpawlh chiah hianin kan neih loh kha chuanin thlak kher kha a ngai chuang lo va ti hianin kan so tir bawrh bawrh ang a kan suan tawh dawn a ni tian kan mai pawl kan chu a lo hming ta a a tui em em a siam kha har se lo va nangni pawn lo siam ve ula thu in tih ve ngei ka beisei awle tun tum atan chuan kan duh tawk leh phawt ang a video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia.